Исемем Ленар Рахманов. Без бүген финанс максатлар дигән әйберне сөйләп үтәбез һәм гади татар телендә шуны аңлатабыз. Финанс максатлар дигәндә нәрсә башка килә? Хәзер менә уйлап карагыз. Бер секунд бирәм сезгә, әзрәк уйлап карагыз, э, финанс максатлар. Гомумән, максатлар нәрсә дигән сүз ул? Максатлар без э, теләгән әйбер э, барлыкка китерү турында, име бара. Кемнеңдер һәм беләсез инде, төрле өлкәләрдә кешенең төрле-төрле максатлары булырга мөмкин. Сәламәтлек өлкәсе бар, име кешенең кешеләр белән элемтәдә булу турында максатлар бар. Ә, аннары спорт буенча төрле максатлар бар, име? Март айы башлангач, җәйгә кубик, кубиклар, име? Шакмаклар, эштә шакмаклар арттыру, үстерү дигән максат куялар. Ләкин, яки анда берничә мәртәбә э, күтәрелү максатын э, үзләренә куялар. Шулай ук акчада да үзебезгә без максатлар куя аламыз. Һәр кем үз максатларны төрле нәтиҗә, төрле өлкәдә куя. Һәм, урысча әйткәндә, ул колесо баланса, ягъни баланс тәгәрмәче дигән әйбер бар. Бу баланс тәгәрмәченең һәр бүлегендә үз максаты булган кебек, финансларда да үз максаты бар. Финанслар бүлегендә иң яхшы максат ул пассив керемгә җитешү. Ягъни, әгәр дә син шул бик күп акча җыеп, бик күп активлар җыеп, алар сиңа пассив керем бирә башласалар, димәк, син финанс дигән бүлемдә максатка ирешкәнсең. Менә уйлап карагыз, пассив керем нәрсәкәй ул? Һәр ай саен сиңа 100, 200 500 мең акча килеп тора. Син эшлисеңме, эшләмисеңме, ял итәсең, балалар белән уйныйсың, яки гел теге җәмгыять эшләрендә акчасыз лекцияләр биреп йөрисең, ә сиңа акча барыбер килеп тора. Менә шушы пассив керем. Менә бу Баланс тәгәрмәче нә караганда, шул баланс тәгәрмәченә караганда, финанс бүлегендә пассив керем һәркемнең бу төп максаты булырга тиеш. Ул максатка ирешкәнче берничә ара максатлар бар. Хәзер алар турында мин сезгә әйтеп китәм. Мәсәлән, Яңа айфон алырга тели кешеме, яки башка телефон алырга тели, яки баласын мәктәпкә, түләүле мәктәпкә бирергә тели, яки яңа ботинка алырга тели, яки анда әнисен ялга Төркиягә җибәрергә тели. Бөтенесе болар финанс максатлар. Нигә? Чөнки аларда акча элементы бар. Төркиягә бару ничәдер сум тора. ә, телефон алу ничәдер сум тора яхшы ручка алу ничәдер сум тора һәм ә, ә, менә син үз үзеңә ә, бу ә, мәсәлән ә, iPad та ничә сум тора ә, ничә ничәдер сум тора яме һәм ә, үзеңә шундый хыял булганлыгын әйткәч Беренчедән карыйсың, ничә сум тора икән ул? Һәм, мәсәлән, 100 мең тора димме? Үзеңә максатлар арасына шундый әйберне куясың. Әһә, менә минем, мәсәлән, бер айдан соң шундый максатым яңа айпад алырга яки алты айдан соң алырга. Һәркемгә үз максаты, үз темпы. Менә шул вак, шул әйберне билгеләгәннән соң кешенең шуннан ук сразу килеп чыга аның финанс максаты. Финанс максатларын билгеләгәндә нәрсә монда әһәмиятле? Беренчедән, билгелисең максатны, икенчедән, аның бәясен билгелисең һәм өченчедән, кайчан син ул максатка ирешәсең, ягъни кайчан син максатны сатып аласың. Менә шул әйберләрне билгеләгәчтен, менә синең, димәк, ярты эшең эшләнгән. Менә шушы өч әйберне билгеләгәннән соң, синең, димәк, менә финанс максат барлыкка килде. Ничек билгеләргә кирәк аны, әйеме? Менә, дуслар, аласыз кәгазьне, Һәм шунда язасыз. Менә шушы өч әйберне, нинди әйбер, ничә сум һәм кайчан. Менә шушы өч әйберне язасыз да, һәм язгач да ул синең күз алдыңда тора, һәм шул вакытта моңа бу максатны ирешер өчен эшли башлыйсыз. Тик монда, дуслар, бу финанс максатларны билгеләгәндә берничә су асты ташлары бар. Беренчедән, уйлап карагыз, бу максатлар сезнекеме? Бик күп максатлар безгә төрле икенче кешеләр тарафыннан безгә бәйләнгән. Бу безнең чын максатларыбыз түгел. Бигрәк күп максатлар безгә кирәкмәгән максатлар маркетологлар ягыннан бәйләнгән. Мәсәлән, соңгы айфон чыкты, уникенче айфон чыкты, шәбрәк ал. Рассрочкага булса да, кредитка булса да шәбрәк ал дигән фикер менә монда туып тора имин күп кешеләрдә. Яки анда яңа машина чыктымы, шәбрәк ал. Яки анда яңа кием чыктымы, шәбрәк ал дигән. Югыйсә синең иске киемнәрең дә, алар бик үк иске түгел, йөрерлек бик тә әйбәт, матур булып күренәләр. Ләкин күп очракта бу максатлар ялгыш максатлар. Ягъни безнеке түгел, маркетологлар уйлап чыгарган максатлар һәм Аларны, алар безгә үзебезнеке кебек башка сеңдереләләр. Шуңа күрә сез уйлаганда, максатлар куйлаганда уйлагыз үзегезгә, бу чын максатмы яки ялган максатмы? Ялган максатларны чыннардан ничек аерырга? Менә минем техника шундыйрак. Мин, әгәр дә берәр теләгем барлыкка килә икән, мин аны берәр җиргә язып куям. Һәм әгәр дә бер-ике айдан соң ул һаман бар икән, димәк, ну, чынлап та бу әзрәк минеке, минем максатка ошалып тора. Бу теге рекламаны күреп, күреп тә яки берәрсендә күреп тә, берәр кешедә күреп тә теге кубрылып алган әйбер түгел, димәк. Бу минем әйбер, димәк. Шуңа күрә әйтергә телим, ялган максатларга кешеләрнең бик күп акчасы китә. Һәм чын максатларга аларның акча җитми. Шуңа күрә бик күп кеше хәерче булып та яшиләр. Яки беренче караганда акчасы бар кебек, ә әзрәк тирәнрәк аны карасаң, бер ай эшләми торса, аның акчасы гел бетә. Юкка чыга, ул теге туганнары исәбендә, дуслары исәбендә яшәргә мәҗбүр була. Менә мондый хәлгә җитәсез икән, яки менә хәзер уйлап карагыз, менә сез эшләмәсәгез, бер ай эшләмәсәгез, ике ай эшләмәсәгез, сезнең белән нәрсә була? Туганнар исәбендә яшисезме? Или үзегез яшисезме? Әгәр дә үзегез яши алмыйсыз икән, димәк, сезнең чын максатларыгыз дөрес куелмаган. Әгәр дә сезнең соңгы айфон, соңгы айпад һәм э, матур кием, ләкин бер ай үзегез яши алмыйсыз икән, димәк, сезнең максатларыгыз чын куелмаган. Исәпкә алыгыз. Нәрсә соң ул чын исәп, чын максатлар? Чын финанс максатлар, ул сине тотрыклы дәрәҗәдә, тотрыклы яши торган дәрәҗәгә җиткерә торган максат, максатлар алар. Ягъни син эшләмәсәң, бөтен керемнәрең бетсә, син барыбер яши аласың. Менә бу, димәк, синең максатларың чын булган һәм син аларга ирешкәнсең. Хәзер мин сезгә биш төр финанс максатларны әйтеп китәм. Беренчедән, һәркемнең беренче финанс максаты бурычлардан арыну булырга тиеш. Бу бер. Бөтен, бигрәк тә начар бурычлардан. Безнең лекцияләр циклыннан сез белерсез, анда начар бурычлар бар һәм яхшы бурычлар бар. Бөтен начар бурычлардан арынырга кирәк, беренче чиратта. Бу беренче финанс максатларыгыз булсын. Начар бурычлар нәрсә ул? Кыскача гына әйткәндә, ул вак-төяк әйберләрне, ләки, ләкин теге беренче ихтыяҗ булмаган әйберләрне кредитка алсаң, бу, димәк, начар бурыч. Яхшы бурычлар, алар яңа акча эшли торган бурычлар. Ләкин ул күп кешедә барлыкка килми, күп кеше аның исәбен дөрес итә алмый. Шуңа күрә иң яхшысы гел бурычлардан, бигрәк тә кредитлардан, ягъни процентлы акчалар, бурычлардан гел арыну. Димәк, сезнең, менә хәзер уйлап карагыз, бармы сезнең бурычларыгыз? Әгәр дә ул бурычларыгыз булса, язып куегыз, ничә сум, нинди процентка һәм ничә айга. Һәм шул ук вакытта аста язып куегыз, сез бу бурычны кайчан ябасыз. Менә бу беренче максатка ирешкән булырсыз. Бу бер булды. Икенче максат, финанс мендәрне барлыкка китерү. Урысча әйткәндә, финансовая подушка. Ягъни бу сезнең парашют кебек әйбер. Әгәр дә эшегездән куылган булсагыз, бизнесыгызның начар көннәре булса, яки башка әйбер булса, бу финанс мендәр исәбендә сез берничә ай яши аласыз. Бу финанс мендәр сезнең 3-6 ай булырга тиеш кимендә. Сез аласыз 3 ай булган сезнең чыгымнар күләмен, Ягъни бер айны аласыз да, аны өчкә тапкыр дисез, яки алтыга тапкыр дисез. Ә менә шушы өч яки алты айлык бу сезнең финанс мендәр булырга тиеш. Менә шуны исәпләп чыгаргач да сез аны тутырырга тиешсез. Өч ай тутыргачтын кимендә аннары карасыз инде үзегезнең хәлегезгә карап, менә Нинди валютада булырга тиеш ул, ләкин кайда тотарга аны, бу инде икенче мәсьәлә, без аны икенче темаларда үткәрербез. Димәк, сезнең икенче финанс максатыгыз, ул финанс мендәрне барлыкка китерү. Әгәр дә бер үзең булса, өч ай, гаиләң булса, алты ай булуы хәерлерәк. Өченче максат, ул имниятләштерү, урысча әйткәндә, страхование. Иминиятләштерү ул иминлек сүзеннән килә, ягъни уверенность, insurance, инглизчәсә әйткәндә ул insurance сүзе яки assurance. Икесе дә болар куркынычсызлык һәм тынычлык сүзеннән килә. Нәрсәне иминиятләргә кирәк? Беренчедән ул тормыш дигәнең, гомерне. Тормыш, гомер, урысча әйткәндә жизнь. ягъни яшәүне, димме? Менә сезнең гомумән монда булуны иминиятләштерергә кирәк. Ни өчен? Уйлап карагыз. Менә сез машинада йөрисез бит. Анда сез нигә бишенче тәгәрмәчне үзегез белән тагып йөртәсез? Яки машинадамы, өйдәме, нигә сезнең аптечка бар? Шул ук иминиятләштерү ул. Яки сезнең өегездә нигә сез тимер ишек куясыз? Бу да иминиятләштерү элементы. Ягъни иминиятләштерү һәр җирдә бар, тик кайбер чакта без аны күрәбез, кайбер чакта күрмибез. Шуңа күрә финанс дөньясында да иминиятләштерү бу беренче максатлардан берсе. Тормышны иминиятләштерергә кирәк, бигрәк тә әгәр дә синең өстеңдә яки синең акчага балаларың яшәсә, синең акчага хатының яшәсә. Уйлап кара, менә син китеп бардың ди дөньядан, име? Бигрәк тә мин ирләргә хәзер мөрәҗәгать итәм. Әгәр дә син бу дөньядан китеп бардың ди, бу гаиләң нишли, нинди акчага яши? Менә уйлап карагыз. Әгәр дә җаваплар нинди булырга мөмкин, име? Менә мин җыйган финанс мендәр. Әгәр дә бу финанс мендәргә син 3 ай яки 6 ай алар яши алса, бик әйбәт. Уже әйбәт. Ләкин уйлап кара, бу бит инде җитәрлек түгел. Бигрәк тә мин монда ирләргә мөрәҗәгать итәм. Ирләр гаилә өчен җаваплылык алдылар. Һәм иминиятләштерү ул шул җаваплылыкны күрсәтү, күрсәтү ысулы. Икенчедән, тормыштан башка без сәламәтлекне дә иминиятләштерергә тиешбез. Ягъни без бит беркайчан да беркем дә теләп, Алла сакласын, машина астына керми яки аякларын авырттырмыймы? Бу гел көтелми торган хәл. Һәм андый хәл булса, кешеләрдә күбесенчә беренче сораулардан буларак, моны дәвалау өчен без каян акча алабыз? Яки, гафу итегез, без кешене күмергә, мәетне күмергә каян акча алабыз? Яки өчен, дүрт, җидесен үткәрергә, кырыгын үткәрергә каян акча алабыз? Бу бөтенесе тормыштан килгән әйберләр. Без финансистлар, мин бигрәк тә юрист. Шуңа күрә бу ике әйбер миңарда бик төгәл, прагматик яктан уйланыла торган әйбер. Һәм мин бу сорауларны турыдан-туры бирәм. Менә һәркем хәзер үзенә шундый сорау бирсен. Бу расходларны, бу чыгымнарны кем Кем тотачак? Аллага шөкер, безнең татарларыбызда туганлык элемтәләре бик тыгыз. Минем аша 3 меңнән артык консультацион сәгать үтте инде, име? Һәм еш кына минем клиентлар, минем, мине туганнар карый, балаларымны туганнар үстерер дип әйтәләр. Ләкин уйлап кара. Менә шундый сорау. Бу балаларны, бу синең гаиләңне туганнар кайсы очракта яхшырак кабул итерләр? Алар хәерче булганда, акчасыз булгандамы, ләкин акча белән килгәндәме? Икенче вариант ул синең туганнарыңа теге куанычлырак булыр, име? Әгәр дә куаныч сүзен монда кулланып булса, булса гомумән. Шуңа күрә тормышны, сәламәтлекне иминиятләштерергә кирәк. Теге кыйбатлы мал-мөлкәтне дә иминиятләштерергә кирәк, дуслар. Һәм, ләкин инде бер, без аны барыбер эшлибез. ОСАГО, каска дигән әйберләрне без, үзегез беләсез, иминиятләштерәбез һәм хәтта дәүләт тә аны мәҗбүри рәвештә безне бу иминиятләштерүгә этәрә. Тагы дәүләт Бу әйбернең кирәклеген белеп, тагы ике әйберне дә безне мәҗбүр итә иминиятләштерергә. Бу ОСАГОдан башка икенчесе теге пенсия дигән әйберне. Уйлап карасагыз, пенсия дә безнең иминиятләштерү ысулы. Ә, өченчесе ул ә, э, теге ОМС, обязательно медицинское страхование, аны да иминиятләштерәләр. Минем кайбер клиентларым ә, э, шулай дип әйтәләр, теге мин иминиятләштерү полисын алсам, димәк, ә, бу хәл минем белән барлыкка килә дип. Ә, теге моның турында мин уйламасам, янәсе барлыкка килми. Ну, беренчедән, дуслар, аңардан гына торса, Бик җиңел булыр иде бу дөньяда яшәү. Икенчедән, без инде уже иминиятләштерелгән, бөтенебез дә. Беренчедән, ОСАГО, ОМС, обязательный медицинское страхование һәм пенсиягә да бу бөтенесе иминият мәсьәләләре, дуслар. Шуңа күрә, гомумән нәтиҗә итеп куйганда, өч максат булды, име? Бурычлардан арыну, финанс мендәр ясау һәм иминиятләштерү, шушы өч максатны һәркемгә ясарга кирәк. Менә шушы Өч этапны үткәчтен, менә шушы өч максатны үтәгәчтен, яңа максатлар куярга мөмкин. Алар инде менә кыска вакытлы максатлар булырга мөмкин, ләкин озын вакытлы максатлар булырга мөмкин. Кыска вакытлы максатларга без теге бәяләре зур булмаган әйберләрне кертәбез. Мәсәлән, телефонны алу, путевка теге берәр җиргә сәяхәткә бару яңа кием алу менә шундый әйберләрне алу бу кыска вакытлы максатлар икенче төр максатлар ул озын вакытлы максатлар Болар арасына инде теге бәяләре зур булган максатлар керә. Мәсәлән, яңа зур өй сатып алу, фатир сатып алу, балаларга белем бирү өчен фонд ясау, Беләсез инде, хәзер гыйлем алу, югары уку йортларында уку да ул хәзер акча таләп итә. Шуңа күрә күп очракта ул акчалар да зур да була, бәяләре зур була һәм аңа әзерләнеп килергә кирәк. Мәсәлән, теге Мәскәүдәге вузлар, алар бер бәягә, чит илдәге вузлар, алар икенче бәягә Боларга һәрберсенә боларга үзеңнең ниеңә карап, максатларыңа карап инде төрле акча җиргә кирәк. Һәм аңлыйсыз, менә мәсәлән, балагызга хәзер 5 яшь булса, ул 17-18 яшьтә югары уку йортына керә яки Э, башка шәһәргә китергә булса шушы вакытка хәтле э, безнең гаилә башлыклары буларак һәм ата аналар буларак җитәрлек итеп акча әзерләргә кирәк ул акчаны бу балага вакыты җиткәч биргәме юкмы инде бу инде икенче мәсьәлә бәлки э, сезнең сәясәтегез үзе үзенә үзе тормышны ясасын дигән сәясәттә булырга мөмкин ләкин сезнең Вакыты җиткәч, ул карарны үзегезгә карап кабул итүегез яхшырак булыр, име, теге акчасызлыктан чыгып карар кабул итсә, кабул итеп булмасын өчен. Шуңа күрә менә кыска вакытлы һәм озын вакытлы максатларны аерырга кирәк һәм һәрбер максатка төрлечә акча җыярга кирәк. Мәсәлән, кыска белән озын вакытлы максатлар арасында да төрле максатлар булырга булырга мөмкин. Мәсәлән, теге яңа машина алу, име, ул теге үзе бәлки бигүк бәләкәй дә бул түгел, име, ләкин бигүк зур да түгел инде. Шуңа күрә сез үзегез монларны карыйсыз. Озын вакытлы максатларның берсе ул пассив керем. Пассив керем ничек барлыкка килә? Пассив керем нәрсәкәй ул? Пассивный доход. Ягъни сиңа ай саен яки квартал саен син эшләмәсәң дә бирелә торган доход, керем. Һәм бу гади телдә әйткәндә үзеңә тавык үстерү кебек. Менә алтын күкәй бирә торган тавык үстерү, үстерү. Менә бу тавык сиңа һәр көн саен йомырка бирә. Һәм ул йомырканы алдың, саттың, акча алдың, барып үзеңә яңа телевизор алдың, барып оныкларыңа яңа кием алдың, барып оныклар белән Ривьерага барып анда су кердең, име? Шундый төрле-төрле әйберләр эшләргә мөмкин. Менә шушы ул э, бу үрнәктә э, йомырка ул пассив керем. Э, тавык ул капитал. Менә шушы тавыкны һәр кем үстерә ала. Һәм бу һәр кемнең төп финанс максаты булырга тиеш. Ул фон рәвешендә барырга тиеш. Теге беренчедән бердәнбер максат түгел, ләкин ай саен менә шушы максатка эшләргә кирәк. Ничек аны эшләргә? Име, без инде моны инвестицияләү бүлегендә төгәлрәк сөйләрбез. Менә мин сезгә Дүрт төрле финанс максат турында әйттем. Име, беренчедән булды ул бурычлардан арыну, икенчедән финанс мендәр ясау, өченчедән имниятләштерү һәм дүртенчедән ул кыска, озын вакытлы максатларны ясау. Менә шушы дүртенче дүртенче дәрәҗә максатларына инвестицияләү дә керә. Ягъни инвестициягә беренче өч максат үтәлмәгән килеш керергә ярамый. Менә үтәлгәчтен генә анда керергә була. Димәк, син менә беренче өч элемент, алар синең тотрыклы нигез. Һәм әгәр дә шул тотрыклы нигезең һәм ныклы диварларың булса, менә шуның өстенә инвестицияләрне дә төзү була. Ләкин, кызганычка каршы, күп кеше ничек эшли? Ә кайда акчаны салырга диеп, беренче булган акчаны шунда бара да сала. Күбесенчә югалта, кызганычка каршы. Мондый әйбер булырга тиеш түгел. Уоррен Баффетның беренче киңәше, акчаларны югалтма. Әгәр дә акчаларны югалтмыйсың икән, димәк, алар сиңа үзеннән-үзе ябешеп торалар. Менә шуңа күрә, дуслар, менә шушы дүртенче дәрәҗәдәге максат, ул инвестицияләү һәм инвестиция аша шушы максатларны сез бер-бер артлы барлыкка китерә аласыз. Кыска, озын вакытлы максатларны. Һәм төп максат һәр кешенең пассив керемне барлыкка китерү. Ә хәзер мин сезгә, дуслар, пассив керемне счетлау ысулын бирәм. Ягъни, әйткәнем бит иң башта, максатларны һәрберсенең бәясе булырга тиеш, яме максатларның һәрберсенең бәясе булырга тиеш. Һәм ул бәяләр, ә пассив керемне ничек бәягә, ничек аны счетлап күрсәргә? Ничек итергә кирәк? Ничек итеп була аны? Хәзер мин сезгә ул формуланы бирәм. Менә э, чутлап карау шундый. Мин хәзер сезгә формула бирәм, ә сез ул формуланы үзегезнең ситуациягезгә карап, үзегез э, э, ничек кирәк шулай кулланырсыз. Менә уйлап карыйк. Кешенең хыялы пенсиягәме яки билгеле бер яшькәме 70-80 мең акча алып торырга. Бу очраклы сан түгел, бу бер мең доллар дигән сүз, име? Бер мең доллар әгәр булса, кешенең, димәк, ул плюс-минус яши ала. Бер мең, ул җитмеш мең, җитмеш биш мең тирәсендә, һәм менә исәпләп карыйк долларда, име? Бер мең әгәр дә кеше акча алырга җыена икән аена, димәк, без аны тапкырлыйбыз уникегә, бу килеп чыга унике мең. гадәти теге консерватив ставка ягъни умеренная ставка дигәндә именно теге бик рисковый да булмаган бик консерватив да булмаган ул примерно якынча 6 процент шул әгәр дә без 6 процентка капиталыбызны эшләргә салсак ул безгә бер мең аена китерергә тиеш яки елына унике мең китерергә тиеш димәк Бу капиталның күләме нинди булырга тиеш? Без уникене алтыга бүләбез һәм килеп чыга безнең 200 мең. Димәк, без унике меңне алты процентка бүләбез, безнең 200 мең килеп чыга. Димәк, әгәр дә кеше шушы 200 мең долларны дөрес инвестицияләргә салса, Теге югалтырлык булмасын өчен, име? Якынча 6 процент ала һәм ел саен 12 мең чыгарып тора һәм шушы 12 мең исәбендә ул ай саен 1 мең акча алып тора. Шушы 1 меңгә ул теләсә, әгәр дә бу әби икән, үзенең оныклары янына барып тәмлүшкәләр ала, әгәр дә үзенең бабаена яңа оек ала, яңа әйберләр бара һәм бу 1 меңгә Татарстанда яки Күпчелек регионнарда яхшы гына рәвештә яшәп була. Менә уйлап карагыз, бу да шушындый озын вакытлы максат һәм шушы озын вакытлы максатка без гомер буе яки кемдер тизрәк җыеп максатлы рәвештә барып, без аңа ирешә алабыз. 200 мең доллар ул якынча 15 миллион сум. Бик күп кешеләр бу бу сумманы тормыш буенча үзе аша үткәрә, ничек булса да. Ә монда төп сорау бу акча кая китте? Бу акча кая китте? Һәм инде менә финанс грамотность дигән әйбер, менә шушы Сорауга җавап бирә торган фән һәм практикада ясалган фән. Миңардан сезгә теләк, бу фәнне үзегезнең тормышыгызда практикага ашырырга һәм үзегезнең оныкларыгызга, үзегезнең якыннарыгызга акчаның тәмен һәм рәхәтен белеп яшәргә насыйп булсын инде диеп калам.